G ceffyl bach ar un gorn. un corn. hyd yw'r un gorn hardd. Mae lledrith yn ei lygad, ac os wyt ti yn geffyl bach, gall wireiddi dy ddymuniad. Ceffyl pren hapus oedd G. Ceffyl Bach. Roedd e'n byw mewn stafell chwarae, ac yno bob dydd byddai'n cario'r plant i fyd yr holl anturiaethau. Dewch drot drot, medda'r G. Ceffyl Bach. Dewch drot drot, dewch i bobman. Dyma'r gêm orau o holl gemau'r byd. Carlamu heb symud o'r unfan. Ond, pan ai'r blantos i'r ysgol pob dydd, teimlai G. Ceffyl braidd yn unig. O, am gael mentro, drot drot go iawn, a gadael fy stafell am ychydig. Ac yna, yn sydyn, gwelodd Ji Geffyl Bach ddwy llygaid las yn disgleirio, ac ingon garedig yn sibrwd mewn fflach, Fe gei di dy ddymuniad, rwy'n addo. Cododd ei garnau ac ysgwyd ei fwng, a throsi a throi am saith eiliad, Ac yna yn wir aeth ci geffyl bach i grwydro yn ôl ei ddymuniad. Gadawodd ei stafell a gadael y plant a mentro clip-clop drwy'r rheolydd, gan dynnu'r gertliwgar a'i llond hi o waith wair a dringo i ben ucha'r mynydd. Dyma'r swydd orau o holl swyddi'r byd, cael clywed y defaid yn brefu, a sŵn fy mhedolau'n dweud clippity clop, yn cyfeilio i'r adar a'i canu. Ond o, roedd y gwair yn pwyso mor drwm, a G-Cyffil bach yn diflasu. O! am gael hoi fach o'r clippity clop a mynd fel y gwynt a charlamu. Ac yna, yn sydyn, gwelodd Ji ceffyl bach, ddwy lygad las yn disgleirio, a'r urn un corn garedig yn sibrwd mewn fflach, fe gei di dy ddymuniad, rwy'n addo. Gadawodd y defaid a'r adar a'r cae a charlamu ar wib i'r trac rasio. Neidio dros berddi, y berthi a chlirio pob clwyd a neb ond y gwynt yn mynd heibio. Dyma'r swydd orau o holl swyddi'r byd, cael clywed y gwynt yn fy nghlustiau. a gwibio dros glwydi mewn un llam a naid, a dim yn gyflymach na minnau. Ond codwyd y clwydi yn uwch ac yn uwch, ac roedd G Ceffil bach yn diflasu. O am gael dawnsio yn lle mynd fel y gwynt, ac o am gael hoe ac arafu. Ac yna, yn sydyn, gwelodd G-Gefil Bach ddwy lygad las yn disgleirio, a'r un gorn garedig yn sibro mewn fflach fe gei di dy ddymuniad, rwy'n addo. Gadawodd y rasio, pob clwyd a phob perth, a mynd am y syrcas i ddawnsio. Gwisgodd rhubanau a sanau a fflu, a sefyll ar gylch bach a ffrancio. Dyma'r swydd orau o holl swyddi'r byd, mae'r babell yn union fel palas. Caf glywed y dorf a gweiddi hwre! A finnau yn dawnsio mewn syrcas. Ond yna, Wrth glywed y plantos i gyd, dechreuodd y ceffyl diflasu. O, am cael chwarae drot-drot fel o'r blaen! Roedd calon Ji bach yn hiraethu. Ac yna, yn sydyn, gwelodd Ji Ceffyl Bach ddwy lygad las yn disgleirio. A'r un corn caredig yn sibrwd mewn fflach, fe gei di dy ddymuniad, rwy'n addo. Ceffyl pren, hapus oedd G. Ceffyl Bach. Ond nawr, roedd e'n drist a phen isel. Ble oedd y plantos, a'i chwerthin, a'i sŵn? A pham fod y stafell mor dawel? Mewn cornel o'r atic, roedd ji ceffyl mor drist. O, am gael mynd a diflannu! Ond ist. Daeth i'w glust sŵn yr ingorn yn ddweud, Mae gen i ddymuniad all helpu.